Begréissen mei ech op eiser Pressekonferenz. Et ass jo eigentlech Traditioun, dass een eng Pressekonferenz zur Rentrée mécht, wou ee e bëssen déi politesch Prioritéite fir déi nächst Méint virstellt. Dëst Joer ass et awer e bëssen anescht, well mer an enger spierbarer Kris sinn. Ech mengen, dat spiert och elo oder dat wäerten déi nächst Zäit immens vill Leit spieren. D'Präisdeierecht, déi klëmmt, Ongebremst fir de Moment, virun allem natierlech op der Energie, awer net nëmmen, och Nahrungsmëttel, also Liewensmëttel a vill aner Grondbesoin'e ginn ëmmer méi deier. Eleng och d'Verduebelung vun de Gaspräisser, déi ugekënnegt gouf, déi wäert ganz vill Leit an eng ganz uerg Situatioun bréngen, wa mer elo net déi néideg Kriseninstrumenter an d'Hand huelen. Déi Kris, déi ass natierlech, hänkt déi an éischter Linn mam Krich zesummen, awer net nëmmen. Se huet och eppes domadder ze dinn, dass mer ëmmer nach esou ofhängeg si vu fossillen Energien. Se huet och vill mat Spekulatioun ze dinn. A virun allem ass se awer och e Virzeechen a se weist eis e bëssen, wat am nächsten, an den nächste Joren nach wäert op eis duerkommen, wann d'Klimakris méi schlëmm gëtt. An do gesäit een och schonn, dass all déi Saachen zesummenhänken, dass déi Sozialkris an d'Klimakris, wat mer säit Jore soen, mee elo gëtt et ëmmer méi offensichtlech, dass déi Problemer zesummenhänken. An dowéinst gëtt et och Zäit, dass mer ophale mat deem Gepléischters lénks a riets. Et huet een d'Gefill, dass d'Regierung e bëssen Probéier. Se gesäit, dass et iwwerall brennt, mee se geet ëmmer dohinner läschen, wou d'Feier grad am héchsten ass an am gréissten ass a wou am meeschte Leit jäizen. Mee se bekämpft ni dat ganzt Feier, de ganze Brand an engem. An dat musse mer, dat musse mer elo ufänken an d'Hand ze huelen. Ech erënneren drun, dass 2021 19,2 Prozent vun de Leit an Aarmut gelieft hunn. Wa mer wëlle méi resilient ginn, awer och deene Leit natierlech hëllefen, da musse mer deen Taux erofdrécken. A wa mer awer elo näischt maachen, da riskéiert deen Taux ze explodéieren an den nächste Méint an an den nächste Joren. D'Regierung schéngt awer déi Urgence, dat heescht, mir si ganz kloer an enger Urgence, mee d'Regierung schéngt déi Urgence nach net esou richteg ze erkennen, well se dréckt sech virun Decisiounen. Se hält e bëssen op Duerchhalteparolen, se setzt e bëssen op fräiwëlleg Mesuren, woubäi mer wëssen, datt an éischter Linn fräiwëlleg Mesuren net wëll heeschen, datt privat Menagë probéieren, an hirem Grondbesoin doheem nach e bëssen ze schrauwen, d'Luuten auszeloossen, wärend awer am Allgemengen de Business as usual, vun deem e puer wéineger an natierlech virun allem grouss Betriber profitéieren, dee ka weiderlafen. Dat heescht, dass dass wéi oft, wéi esou oft, déi Pläng, déi déi déi beschränken hir Grondbesoinen an e puer e puer wéineger profitéieren. An dat ass eigentlech dat, wat wat d'Regierung, wat blo-rout-gréng mat Solidaritéit mengen anscheinend, wa se dovunner schwätzen. Dat erënnert e bëssen un d'Fréijoer, wou se och schonn de Solidaritéitspak op de Wee bruecht hunn. Deemools waren dann déi schaffend Leit, déi Solidaritéit gewisen hu mat de Betriber. an andeems an deems den Index verréckelt gouf. Et ass ganz kloer, mengen ech, datt elo an der nächster Tripartite, datt dat iwwerhaapt net méi zur Debatt stoung. D'Verréckele vun der Indextranche am Fréijoer war schonn e Feeler. Elo am Hierscht, Wanter ass et en absolutten inakzeptabelen No-Go. Dat kënne se net maachen. D'Leit, déi brauchen déi Suen elo méi wéi jee a mir kënnen net vun de Leit verlaangen, datt se dorobber elo verzichten. Dat wëll natierlech net heeschen, datt Betriber, virun allem kleng Betriber, déi och elo natierlech a Problemer sinn, gehollef kréien. Mee e Weiderlafeloosse vum Indexmechanismus an dësen Zäiten, dat ass den absolute Minimum. Mee dat geet natierlech net duer. D'Leit brauchen trotzdeem nach Hëllefe fir iwwer déi nächst Méint, fir iwwer de Wanter ze kommen. An dowéinst wollte mir eben haut eise klenge Mesurëpak virstellen, mat Mesuren, déi elo kuerzfristeg mussen agefouert ginn. Saachen, déi elo direkt gräifen, ouni grousse Paperassekrich, well d'Leit ebe wierklech op déi Suen ugewise sinn. Eise Mesurëpak, deen ass transversal. En huet an éischter Linn d'Ufuerderung, datt en d'Grondbesoine vun de Leit an hir Besoine fir en dezent Liewen ze hunn, ofdeckt. An eis Fuerderunge sinn awer gläichzäiteg natierlech och ekologesch. Dat Éischt, wat elo muss kommen, Natierlech nieft der Indextranche, déi da soll ausfalen, dat wär eng Deckelung vun de Ressourcekäschten, also vu Stroum, Gas. Mir fuerdere scho säit eiser Grënnung eigentlech e gestaffelte Waasserpräis, mee elo op den anere Ressourcen ass et ass et evident, datt déi Präisser mussen zumindest fir Grondbesoin gedeckelt ginn. Iwwert deem Grondbesoin eraus kann dee Präis och, kann dee Präis och gestaffelt sinn. Dann huet een nach déi ekologesch Nott dozou, dass d'Leit och ugehale sinn, fir ze spueren a fir net ze vill ze verschwenden. Mee elo direkt mussen déi Präisser gedeckelt ginn, wa mer där Präi, enger Präisexplosioun wëllen entgéintkommen. An enger zweeter Phas, mëttelfristeg, muss dann, also an enger éischter Phas heescht dat praktesch gesinn, datt de Staat déi Präisdifferenz iwwerhëlt, an enger zweeter Phas muss déi Infrastruktur an d'ëffentlech Hand kommen, fir datt een déi ganz Präispolitik och anescht ka steieren. Déi zweet Mesure, déi d'Leit brauchen, nieft enger Deckelung vun de Ressourcëkäschten, dat ass e Krisegeld. Mir hu schonn am Februar dëst Joer hate mer e sougenannt Energiegeld gefuerdert. Deemools war dat 200 Euro de Mount, natierlech sozial gestaffelt. Mee elo muss dee Montant natierlech nach eng Kéier adaptéiert ginn, no den neisten Zuele vum Statec. Do hu mer elo nach keng konkret Zuelen, mee Et ass ganz kloer, dass d'Leit trotz allem nach elo finanziell Hëllef brauchen a Form vun engem progressive Krisegeld, fir och Präisexplosionen an deenen aneren, an deenen anere Besoinen, wéi zum Beispill Liewensmëttel, kënnen iwwert d'Ronnen ze kommen. Do donieft ass et fir eis ganz kloer, dass mussen Déconnectiounen politesch ausgesat ginn, gesetzlech ausgesat ginn, dass et net ka sinn, dass d'Leit elo an den nächste Mount de Stroum oder de Gas ofgeschalt kréien. Dat muss gesetzlech esou festgehale ginn, well mer soss wierklech riskéieren, en Ustuerm op d'Offices sociaux ze kréien, déi net dofir gemaach sinn. D'Carole Recking huet och gëschter am Kloertext gesot, dat ass, déi sinn net do fir a Krisenzäiten ze funktionéieren, déi funktionéieren an normalen Zäiten. Dat heescht, et ass elo un der Politik, fir gesetzlech festzeleeën, datt kee kann deconnectéiert ginn, well e seng Stroumkäschten oder seng Energiekäschten net ka bezuelen. A genau esou muss natierlech och erëm agefouert ginn, datt Expulsioune verbuede ginn, well och Locatairen net kënne elo iwwer de Wanter hir Wunneng verléieren, well se sech hir Chargen net méi kënne leeschten. Méi iwwer de Logement wollt de Gerry lo net weider froen. Jo, also wa mer vu bezuelbart Wunnen schwätzen, da kritt dat eng ganz aner Nues am Moment, well bezuelbar Wunnen bis elo ëmmer domadder gemengt ass ginn ass, de Loyer oder d'Mensualitéit op de Prêt an elo d'Käschten op Energie ëmmer méi eng grouss Roll do kréien. Déi Kris ass, wéi all déi aner Krisen, verschlof ginn déi leschte Joren. Mir wäerten elo net all eis Mesuren am Logement erëm dodrobber agoen, mee se dréit dozou bäi, datt déi ganz Situatioun sech nach eng Kéier verschäerft, fir Locataire wéi och fir Proprietären an dësem Fall. D'Leit, déi bis elo Krämpes haten, iwwerhaapt emol e Loyer ze bezuelen, iwwerhaapt eng Wunneng ze fannen. Do kënnt elo nach dobäi, dass se net wëssen, wéi se duerch de Wanter eigermoosse waarm kënne wunnen an e Minimum u Confort hunn. Domadder kritt d'Logementskris eng ganz aner Dimensioun erëm. D'sozial Ongläichheeten, déi ginn doduercher nach verstäerkt. Zousätzlech zur Immobiliënspekulation kënnt, kommen eben d'Energiepräisser a mär bezuelen déi Rechnung elo dräifach, déi vun deem, wat an der Vergaangenheet verpasst ginn ass, zum Beispill wann et ëm d'Upassung zur Klimaverännerung geet, dat heescht Déi ganz energetesch Sanéierung, wou mär scho viru laangem Virschléi gemaach hunn, wéi een dat méi efficace ka maachen, an nach ëmmer näischt Bedeitendes geschitt ass, wat mär dofir elo konkret an där heiter Situatioun fuerderen, dat ass, dass déi, dass de Loyer muss plafonéiert gi par rapport zum Energiepass, dat heescht den energeteschen Zoustand Wann dee schlecht ass, dann däerf de Loyer net sou héich sinn, wéi wa mer vun engem quasi engem Passivhaus schwätzen, fir dass pro Mount eeben dat, wat ee muss bezuelen, nach bezuelbar bleift. Ee Proprietär, deen net dofir suergt, dass säin Haus oder säin Appartement mat bezuelbar bleift vun de Chargen hier, also keng Iwwerconsommatioun vun Hëtzes mat sech bréngt, dee muss dann op Loyer verzichten, soss kommen d'Locatairen net dobäi eraus. An dat ass kuerzfristeg Ëmsetzbar, wëll den d'Loyersgesetz um Instanzewee ass. D'Regierung brauch elo just en Amendement zu hirem eegene Projet de loi ze maachen, dee an déi Richtung geet, an da kann dat relativ schnell weidergoen. Deen anere Volet hunn ech schonn ugeschwat, dat ass eben dee vun den, Nee, pardon, en anere Volet, op dee mer nach wollten agoen, ass och am Logement dee vun den Zënsen, déi elo an d'Lut ginn. Do ass et esou, datt mer wëllen, mussen, an all der ganzer Kris musse mer elo verhënneren, datt de Leit a Schwieregkeete kommen, laangfristeg Schwieregkeete kommen, wéinst där Explosioun vu Präisser, déi sech schonn ze stäipen hunn, awer och den Zënsen, déi elo awer schnell unzéien, méi schnell wéi een dat hätt kinnte erwaarden duerch déi Inflatioun, an där mer sinn, duerch déi Energiekris, an där mer sinn. Dofir muss ee kucken, datt d'Leit, déi Schwieregkeete kréien, hire Prêt ze bezuelen, eng Hëllef kënne kréien. An do muss een op d'Solidaritéit zwëschent de Proprietäre setzen an dofir fuerdere mär eng Aféierung vun enger Mutualitéit, déi deenen hir Fongen ebe gefiddert gi vun de Garanties locativen, de Suen, déi d'Bailleuren selwer zou. bäidroen an eben d'Banke mussen an esou eng Mutualitéit abezuelen, fir datt de Risiko, deen den Eenzelen dréit, doduercher mutualiséiert gëtt a keen och do riskéiert, viru säin Haus ze verléieren, wëll einfach ze vill Imprevuen, ze vill Accidents de vien zesummekommen, datt een bemol misst quasi d'Wunneng opginn. Dëst Finanzement soll da sécher stellen, dass net d'Allgemengheet d'Käschte vun der Logementskris an der Deirecht dréit, mee dass en déi Acteuren, déi finanziell an der un den Immobiliegeschäfter bedeelegt sinn an dovunner profitéieren, dat heescht virun allem d'Banken, awer och Leit, déi Wunnenge verlounen, dëse Risiko zesumme sollen droen. Dat kann da konkret, déi Mutualitéit giff dann Préeën à taux zéro maachen un déi Leit fir dee Montant deen se net méi fäerdeg bréngen all Mount selwer un d'Bank zeréck ze bezuelen. An esou kann dat da méi gestreckt ginn, fir dass, soubal d'Situatioun sech erëm verbessert huet, individuell respektiv vun der gesamtwirtschaftlecher Situatioun, da kënnen déi Persounen dat da selwer erëm zeréckbezuelen. Doriwwer eraus wëlle mer scho méi laang awer och d'Weiche stellen, fir dass datt mer méi resilient a widderstandsfäeg ginn géint all déi Krisen, virun allem natierlech och déi sozial an déi ökologesch Kris, awer dat huet direkt och mat där dëser Präisdeierecht eben ze dinn. D'Regierung geet awer vun enger temporärer Noutléisung an déi aner a rett sech esou iwwer d'Ronnen, amplaz laangfristeg d'Grondbedierfnisser vun de Leit ofzesécheren, ouni eis natierlech Ressourcen op d'Spill ze setzen. Ëmmer erëm gëtt ebe kuerzfristegt Profitstriewen an de Virdergrond gesat, gëtt gekuckt, dass eis Wirtschaft nëmmen net ze vill sech muss a Fro stellen an ëmbauen an domadder geschitt, wéi beim Index zum Beispill, dass éischter finanzstaark Betriber ënnerstëtzt ginn, awer do wou et wierklech néideg ass a muss ëmgebaut ginn, An de klengen an de mëttleren Akommensschichten, wou am meeschten Efforte verlaangt gëtt, si Mesurë just Gepléischtes. Dofir menge mär, datt an der energeetescher Sanéierung onbedéngt muss ëmgeduecht ginn an do musse de Staat an d'Gemengen mussen den Intérêt vun der Allgemengheet an de Virdergrond setzen. Mir hunn do wäertvoll Zäit verluer. D'Regierung ass hiren hannert hiren eegenen Ziler am PNEC, also am Plang fir d'Energie, also fir d'CO2-Ziler ze erreechen, hunn se 6 Prozent pro Joer als Zil gesat. Se si bei 3 Prozent. Dofir muss dat prioritär beschleunegt ginn, fir och ze evitéieren, dass en nach ze laang Leit a Passoires thermiqueën sech oarm bezuelen. An dofir mussen ëmmer méi Stéit esou schnell wéi méiglech aus der Energiefal befreit ginn. Mir hunn do e Modell scho virun zwee, dräi Joer proposéiert, wou een duerch gestaffelt Aiden, duerch ëffentlech Kreditter Reell an doduerch, dass een d'Bezuelen, d'Zeréckbezuele vun deene Kreditter un déi reell Energieerspuernisser bannt, vill méi Leit giff op de Wee kréien, fir eng energetesch Sanéierung ze maachen. Am Moment ass dat nach ëmmer deene virenthalen, déi immens vill Sue kënnen investéieren, Kapital schonn hunn am Fong, an déi quasi just eng, déi einfach aus enger ökologescher Conscience eraus dat maachen, dat ass de Modell vun der Regierung an dee Modell geet net duer, fir deen doten Challenge ze packen, wëll eng Rei Leit sech déi ökologesch Conscience net kënne bezuelen, awer och näischt dogéint hätten, do hire Bäitrag ze maachen an och natierlech manner un Energie mussen ze bezuelen. Wichteg bei deem Modell, dee mer entwéckelt hunn, ass och D'Roll vun de Gemengen, dass en déi kënnen um Terrain kucken, wou sinn déi Haiser, déi, wou d'Energie duerch d'Päif geet a wéi kënne mer mat hinnen duerch eng cibléiert Energieberodung an Sur-mesure-Modeller esou Projeten ugoen. Och Privatpersounen, déi eng Wunneng verlounen, solle kënnen vun dësem Modell profitéieren, fir dass ebe grad déi, déi Locataire sinn, hir Energiepräisser och kënnen erofgoen. Et geet also bei all deene Mesurë, wou mer proposéieren, drëm einfach wierklech d'Grondbedierfnisser ofzedecken. ofzedecken, déi ze assuréieren, awer do wou Verschwendung kënnt an et net sënnvoll ass och fir d'Klima do méi gerecht eben déi zur Verantwortung ze zéien, déi do Richtung Verschwendung ginn. An do muss een och an der Mobilitéit, ëmdenken. Mir hunn do wäertvoll Méint a ganz vill Sue verschwent mat engem Tankrabatt, dee weder sozial gerecht ass nach, wat d'Klima ugeet, sënnvoll war. Do hu mer Zäit verluer, mir hu Sue verluer a mir falsch Signaler ginn. Am Géigesaz dozou musse mer elo esou schnell wéi méiglech sécherstellen, dass jiddereen zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun ka seng Deplacementer mam ëffentlechen Transport maachen, wat gratis ass, a ganz geziilt op Autoe kann zeréckgräifen, fir ausser der Rei Deplacementer, ouni awer selwer mussen onbedéngt en Auto ze hunn an domadder och de Stroosseraum ze besetzen, wou mer jo och elo an de Summerméint gemierkt hunn, wéi vill de ganze Bëton eis och eis d'Atmosphär an de Stied ophëtzt. Dofir schloe mär vir, dass den Accès zum öffentlechen Transport muss flächendeckend verbessert ginn an eng Mobilité subie muss, also déi Ofhängegkeet vun deiere Privatautoe muss ofgebaut ginn. Dat kann ee kuerzfristeg maachen iwwer zwee Systemer, déi dat aktuellt Netz kompletéieren. Dat ass e Ruffbussystem, deen eben déi Lücken opfëllt, déi am Moment nach bestinn, wou Leit net gutt ugeschloss sinn un performant Buslinnen oder Zuchlinnen, a wou mer en plus elo och nach Zuchlinnen hunn, wichteg Zuchlinnen hunn, déi blockéiert waren an de leschte Wochen oder haut nach sinn, zum Beispill déi zwëschent Esch an Déifferdeng, respektiv Péiteng, an awer och elo déi an den Norden, wou eben den Tunnel agestierzt ass. Dee Ruffbussystem muss an all Regioun esou opgestallt sinn, dass en d'Leit wierklech vun den Uschloss erméiglecht bei déi schnell Buslinnen. An dee kann ee schnell aféieren, trotz Buschauffersmangel an zum Deel och Busser, wou et feelt, well do kann ee Camionnetten asetze fir déi et kee speziellen Führerschäi brauch an do kann een och mat Leit kucken, déi vläit elo am Chômage sinn, déi ee relativ schnell do kinnt ausbilden an asetzen. Dat anert, wat et brauch, dat ass en öffentleche Carsharing-System, een eenzegen öffentleche Carsharing-System, deen ënnerteneen gutt verbonnen ass, amplaz zwee Carsharing-Systemer wéi dee vum Carlo a vum Flex, wou deen een just op d'Stad quasi begrenzt ass an deen aneren ëmmer vun de Leit erfuerdert, dass se zeréck op hir Zuchhaltestell zeréckfueren. En ëffentleche Car-Sharing-System muss flächendeckend fir Lëtzebuerg erméiglechen, dass och jiddereen, ouni mussen e Privatauto ze hunn, kënne ënnerwee sinn, ouni stonnelaang mussen Zäit ze verléieren. Voilà, dat sinn eis Proposen. Ech mengen, eis ass et wierklech wichteg, vun enger wierklecher Solidaritéit am Ament ze schwätzen. Dat heescht, d'Regierung muss de Kader setzen, dee fir jidderee gëllt, dee mécht, datt d'Wirtschaft, d'Privatleit, de Staat, d'Gemengen hiert maachen an datt ee sech kann drop verloossen, datt jidderee säin Deel mécht, wëll d'Leit si bereet dann och hiren Deel ze maachen. Déi Fräiwëllegkeet, op déi d'Regierung setzt, ënner Sloganen, Marketing-Sloganen wéi zesumme spueren, zesummen halen, wäert net zu enger gerechter a solidarescher Approche an dëser Kris féieren a wäert éischter dozou féieren, dass dassen d'Leit sech bevormundet fillen an da Gilles Roth vun enger csv als Fraktiounschef ka blanke Populismus bedreiwen andeems e vu Verbotspeitsche schwätzt bei enger Regierung déi alles anescht mécht wéi iergend e Verbuet. Esou dat heescht mer mussen do wierklech op en aneren, an eng aner Dynamik kommen, wou mer zesummen, wou jidderee weess hei ech maache mäin Deel Awer op der anerer Säit gëtt och net extrem weider Energie verschwent, onnéideg, wou et kengem méi aliicht. Voilà, dat wär et vun eis.